Salam eziz ildeşler hemmäňizi YouTube kanalymda hoş gördük bu men barmak basyp hytaý dilini öwredýän Saryhan. Wideomyzyň bu gezek sany hytaý dil başlangyç kursunyň sekizinji sapagykda bolar, sekizinji sapagymyzda Temaň ady, Wo xiang he cha. Türkmençe terjime etsek, Men çaý içmek isleýärin ýa-da Meniň çaý içesim gelýär. Onda näme, geliň sapymyzy başlalyň. Sekizinji sapagymyzda Çemaň ady ýaňy şu ýerde ýazylandyr, geliň ony ýene bir gezek okalyň. Wo xiang he cha. Ýagny Wo xiang he cha. Türkmençe terjime etsek, men çaý içmek isleýärin diýen manyny aňladýar.

Şang, Tipo Kole Bioglif, Bioglif türkmençe terjime etsek ýany islemek ýa-da nähilde bolsa bir zat edesiň gelmek, ýa-da nämedir bir zat edesiň gelmek diýen manyny aňladýar. Hýo, Tipo Kole Bioglif bolsa ýany içmek diýen manyny aňladýar. Bu sözem tuç türkmençe terjime etsek ýany sen näme içmek isleýärsiň diýen manyny aňladýar. Ýani Ni şang, hýo şanma. Niçjaň, He şama. Ikinji sözleme seredýäs. Woşjaň, He ça. Bu ýerde täze söz, ýagny ça diýip okalýan ieroglifdir. Ýagny bu ieroglif türkmençe terjime etsek, ýagny çaý diýmegi aňladýar. Bu sözem türkmençe terjime etsek, ýagny men çaý içmek isleýärin diýen manyny aňladýandyr. Indi bu sözleme seredýäs. Bu ýerde çy diýip okalýan roglif bardyr. Ýagny çy diýmek ol iýmek diýmegi aňladýar. Ni xiang çy şanma. Ni xiang çy şanma. Türkmençe terjime etsek sen näme iýmek isleýärsiň diýen manyny aňladýar. Iň soňky sözlemde bolsa şu ýerde mifan diýip okalýan bir söz bardyr, ýagny bu söz gaýnadylan bürünç ýa-da bişirilen bürünç diýmegi aňladýar. Wo şaň şi mi fan. Ýagny, men gaýnadylan bürünç iýmek isleýärin diýmegi aňladýar. Adaty bürünç, ýagny oňa dami, dami diýip aýdylýar, ýagny bürünç tüwi diýmegi aňladýar. Geliň indi bolsa ikinji dialoga geçýäs. Ikinji dialog edil hem ýaňky dialogda bolşy ýaly, ony men okaýyn, siz bolsa üns berip diňläň.

Gelin bolsa bu sözlemleri birden türkmençe terjime edeliň. Bu ýerde täze söz bar, ýagny şawu diýip okalýar. Şawu diýmek, ýagny öýlen diýmegi aňladýar. Şawu ni şaň zuo şenme. Ýagny öýlen sen näme etmek, näme etmek isleýärsiň. Şawu wo şaň çü şaň diýen.

Birde täze söz berlendir, ol my diýip okalýar, üçünjide onda my diýip okalan ieroglif türkmençe terjime etsek, ýagny satyn almak diýen manyny aňladýar. Niyi şaň, my şamma. Bu soralan sözden bolsa sen näme satyn almak isleýärsiň diýen manyny aňladýar.

Bir sany diýmegi aňladýar. Meselem, Ýigo, beýji, bir sany stakan ýa-da bir sany, bir sany bulgur. Wo şaň maý ýigo, beýji, men bir sany bulgur satyn almak isleýärin ýa-da men bir sany stakan satyn almak isleýärin diýen manyny aňladýar. Gelin bolsa üçünji hem-de ahyrky dialogymyza geçýäs.

Bu sözlerini türkmençe terjime etsek ýany Aga salam bu bolgur näçeden diýen manyny aňladýar. Erşiba kuaý ýany ýigrimi sekiz ýuan. Bu ýerde bir täze sözlem berilendir. Kuaý diýip okalýar. Ol bolsa islendik ýurduň pul birligine derek ulanmak bolýar, ýani manat, ýuan, dollar, rubl we şuňa meňzeşler.

Na diýmek, ol hol ýa-da şol diýip terjime edilýär. Naga, beýji, doşaw, çen. Bu sözem hol bulgur ýa-da şol bulgur näçedendir manyny aňladýar. Naga, beýji, şi ba kuaý çen. Bu sözem türkmençe terjime etsek, ol bulgur on sekiz ýuan. Bu dialogda görýän bolsaňyz, bir zadyň bahasy pylança ýuan diýip aýdylanda iki görnüş bardyr, ýagny birä şu görnüşi, ýagny bahasyny aýdýaň, soňam kuaý, ýagny er shi ba kuaý, ýagny ýigrimi sekiz ýuan. Ýene-de bir aýdylyp şu görnüşi bar, ýagny er shi ba kuaý çen, Ýagny yzyndan pul ýagny çen diýip okaýlar. Ieroglif gelýär. Bu iki sözlemiň aýdylyş görnüşi hem dogrudyr, ikisini hem gündelik durmuşda arkaýyn ulanyp bilersiňiz. Geliň indi bolsa modal işligi ýagny şiaň hakda öwreneliň. Modal işligi şiaň. Şaň diýip okaýlar. Ýagny bu işleň öňünden gelip, etmek isleýän zadyň ýa-da bir meýliň aýtmak, bildirmek üçin ulanylýar. Meselem, şu aşakda sözlemler berilenidir. Geliň, olary bir-birden okap, olary türkmençe terjime edeliň. Wo şaň, şö, han ýü. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, men, Hsýue, Hanýue, Hsýue, okamak, öwrenmek, Hanýue bolsa, hytaý dili diýen manyny aňladýar. Türkçe sözlem terjime etsek, Men hytaý dilini öwrenmek isleýär ýa-da Men hytaý dilini öwrenesim gelýär diýen manyny aňladýar. Ikinji sözleme seredýäs. Ming tian, Wo xiang qu, Xue xiao, Kan shu,

Üçünji sözleme seredýäs. Wo xiang mai yi ge beizi. Bu sözlemi türkmençe terjime etsek, men bir sany bulgur ýa-da bir sany stakan satyn almak isleýärin. Geliň indi bolsa doşa Diýip ökülen Robusta seret geçeli. Ýagny Doşa sözüni türkmençe terjime etsek näçe diýmegi aňladýar diýip ýaňam aýdyp geçipdim. Ýagny Doşa diýip ökülen ieroglif bu sorag çalşmasy bolup gelýär. Ýagny bu sorag Doşa diýip ökülen sorag çalşmasy mukdary ondan ýokary bolan zatlary soramak üçin ulanylýar. Berk belläň, nähilidir bolsa bir zadyň mukdary ondan ýokary bolsa, ýagny ondan ýokary bolan zatlary soramak üçin sorag sözleminde ulanylýar. Dosha diýen sorag çalşmasynyň yzyndan gelýän mukdar ölçeg sözi sözlemde taşlanyp hem bilýär. Doş aga diýen sorag çalşmasyny ulanyp, bir zadyň bahasyny soramyzda, köplenç ýagdaýda şeýle aýdylýar, meselem, pylan zat doşa çen, meselem, jyga, beýji, doşa çen, bu stakan näçeden? Aşakda sözlemler berendir, geliň, olara bir birden seret geçeliň. Nimen, şüeşao, ýo, doşao, şüeşaň, Ýagny ýaňam aýdyp geçipdim. Ýagny doşan sözüniň yzyndan gelýän mukdar ölçeg sözi taşlanyp gelip bilýär. Nimen, şöşaw, ýow, doşaw, ga, şöşaň diýip hem okasaň bolýar. Mukdar ölçeg sözleri atlaryň öňünden gelýändir. Şunam berk belläň.

Gel bolsa indi sahypa geçjäs. A geliň indi bolsa A Mukdar ölçegsi sözler hakda öwrenip geçeliň. A ýaňam aýdyp geçişim ýaly Mukdar ölçeg sözleri olar A atlaryň A öňünden gelýär. Ýagny G G diýip okalýan A Mukdar ölçeg sözi ol türkmençe terjime etsek A sany diýmegi aňladýandyr. G diýip okalýan mukdary uçar sözi hytaý dilinde iň köp duş gelýän mukdary uçar sözleriň biridir. Bu mukdary uçar sözi adatça belli bir mukdary uçar sözi bolmadyk atlar bilen bile ulanylýar. Bilşimiz ýaly, hytaý dilinde köp Atlaryň diýen ýaly ýörite şol atlar bilen gelýän mukdar ölçeg sözleri bolýar. Emma g diýip okalýan mukdar ölçeg sözi bolsa, ol islendik at bilen gelip bilýär. Meselem, aşakda sözler bilendir, geliň olary okap geçeliň. Sang ge lao shi, ýagny üç sany mugallym. Wu ge xue sheng, Wu ge xue sheng, ýagny bäş sany okuwçy. Yi ge bei zi, Yi ge bei zi, bir sany stakan, ýa-da bir sany bulgar. Indiki öwrenjek mukdary üçin sözümiz ol Kow, Kow diýip okalýar. Kow diýip okalýan a mukdar ölçeg sözi hem bir mukdar ölçeg sözi. Ol esasan sözlemde maşgala agzalary sanalyp aýdylanda ulanylýandyr. Bu mukdar ölçeg sözi hakda biz bäşinji sapagymyzda öwrenip geçipdik. Şonuň üçin siz bäşinji sapagymyza-da göz aýlap bilersiňiz. Aşakda meselemler berlen, geliň olary okap geçeliň.

我家有三口人 Meniň maşgalamda üç sany adam bar. Şeýle türkmençe terjime edilýär. Indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde görýän bolsaňyz, hytaý pullary ýerleşdirilendir, geliň olaryň okalyş hakda öwrenip geçeliň. Ýagny hytaý walýutasynyň pul birligine ýuan Ýuan, Yuan, hä diýip atlandyrylýar, ýagny türkmençe ýuan diýmegi aňladýar. Ýuan, gepleşikde esasan kuaý diýip okalýan söz ulanylýar. Kuaý diýmek hem ýuan diýmegi aňladýar. Ýazuwda bolsa esasan ýuan, Yuan, diýip okalýan ieroglif ulanylýandyr. Geliň, bularyň aýdylyşy okalyş hakda öwrenip geçeliň. Meselem, bir ýuan, ol şeýle okalýar, i ýuan, i ýuan, ýa bolmasa-da, i kuaý, i kuaý. Bäş ýuanyň okalyşy, wu ýuan, wu ýuan, wu kuaý, wu kuaý.

Iý baý kaý. A bu ýerde dialoglar berlendir, ýagny bu dialoglary siz A rollara bölünip kassesi bilen ýerine ýetirip bilersiňiz. A gel men bu dialoglary bir birden A okap çykaýyn. A siz bolsa üns berip diňläň. Ni şaň, He şanma.

Bu ýerde siz bu sapagyň dowamynda geçilen bellikleri we täze sözleri ulanyp, suratlary suratlandyryp sözem düzüp bilersiňiz. Bu üçünji gönükmäniň birinji bölegi. Bu bolsa üçünji gönükmäniň ikinji bölegi. Ony siz, bulary siz özbaşdak ýerine ýetirip bilersiňiz. A gelin bolsa A pinin hakda azajyk öwreneliň. Ýagny iki bogunly sözleriň tonlarynyň bir-biri bilen utgaşyp gelşi. A bu günki sapagymyzda biz A üçünji tonuň A beýleki tonlar bilen utgaşyp gelşini hakda öwreneris. A şu ýerde görýän bolsaňyz. Sözler berlendir. Geliň, men bulary okap çykaýyn, siz bolsa üns berip diňläň hem-de üçünji tonuň beýleki tonlar bilen utgaşyp geçişine üns berip serediň. Birinji söz. Şowji. Şowji. Şowjuo. Şowjuo. Şou biao Şou biao Şou tao Şou tao Eger-de siz şu söz aýdylanda, aýdylyşyna üns beren bolsaňyz, aslynda üçünji ton şu görnüşde bolmaly, ýöne men ýaňy okamda ony diňe ikinji ton edip okadym. Sebäbi eger-de iki sany üçünji tondaky ieroglifler bile gelse, onda şol sözüň birinji bölegi diňe ikinji tonda okalýar. Meselem, şou, biao, şou, biao diýip şeýle okalýandyr. Şuny ýadyňyzda berk belläň. Bu hakda men öňem aýdyp geçipdim, ýagny ýene-de bir gezek size ýatladaýyn. Indiki sahypamyza geçýäris. Bu ýerde birnäçe sözler berlendir. Men-ä olary okap çykaýyn, siz bolsa tonlaryň biri-biri bilen utgaşyp gelşine üns berip diňläň. Lao shi Meýtýän, haýbýän, ýijiň, Lauren,

Xi Cao, Biao Yan, Biao Yan. Eger-de üns beren bolsaňyz, şu üçünji tondaky gelen iki sany ieroglifden düzülen sözler okalanda, onuň birinji bölegi, ýagny ikinji tonda okalýar, ikinji bölegi bolsa üçünji tonda okalýar. Biao Yan.

Ýagny şulardan ybarat. Indi sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa ýönekeý ieroglifler bilen tanşyp geçeliň. Bu ýerde bir ieroglif berlen, ýagny ol az. Ýagny şao diýip okalýar, ol az diýmegi aňladýar. Onuň garşydaş sözi bolsa, ýagny antonimi duo, duo diýip okalýar, ol bolsa köp diýmegi aňladýar. Bu ýerde ieroglifiň ýazylyşy berlendir. Ony üns berip, dikkat edip serediň. Bu ýerde ýene bir ieroglif hakda aýdyp geçmekçi. Ýagny G diýip okalýan ieroglif ol sany diýmegi aňladýar diýip ýaňam aýdyp geçipdim. Ýagny bu ieroglif başda bir adam diýmegi aňladýar. Şu ýerde görýän bolsaňyz, adamyň şekiline meňzeşdir. Häzirki wagtda bolsa böroglif, ýagny sany diýmegi aňladýar. Ýagny mukdar ölçeg söz bolup, sözlemde hyzmat edýär. Sözlemde mukdar ölçeg söz bolup gelýär. Böroglifiň ýazylyşy şu ýerde görkezilendir. Ony üns berip, dykgat edip serediň onuň ýazylyşyna. Indiki sahypa geçýäs. Geliň indi bolsa ieroglifleriň ýazylyşynyň gurluşyna seredip geçeliň. Men geçenki sapagymda aýdyp geçipdim, ýagny geçen sapakda biz H, T, J, Go, ýagny aýry-aýry böleklerden düzülen gurluşlar hakda geçip geçipdik. Bu gezek hem H, T, J, Go, ýagny aýry-aýry böleklerden düzülen gurluş barada geçeris. Ýagny ýokary aşak gurluşy, ýagny Şangsiajiago we ýokary merkez aşak gurluşy hem aýry-aýry böleklerden düzülen gurluşa degişlidir, ýagny Heotijiago şuňa degişlidir. Ýokary aşak gurluşy şular ýaly dörtburçluk şekilinde içinde ýerleşdirip ýazylýar, ýokary, merkez, aşak gurluşy bolsa şu görýän şekiliňizde içinde ýazylýar. Ilki bilen şaň şia jiýa go, ýagny ýokary aşak böleklerden düzülişe düzülen gurluşa seret geçeli. Görýän bolsaňyz şu iki ieroglif Bularyň ikisi hem ýokary aşak böleklerden düzülen gurluşa degişlidir. Görýän bolsaňyz, bula ieroglifiň ýokarky bölegi, bu bolsa ieroglifiň aşaky bölegi. Edil şu ieroglif hem şeýle. Şu görýän çyzyklaryňyz ol ieroglifiň ýokarky bölegini düzýär, bu bolsa ieroglifiň aşaky bölegini düzýär. Geliň bolsa şaň Zhong Xia Jiego, ýagny Shangzhong Xia Jiego, ýagny ýokary, merkez, a, aşak böleklerden düzülen gurluşa seredeliň. A, şu ýerde ieroglif berlendir. Cha diýip okalýar. A, bu ieroglif bolsa Gao diýip okalýar. A, bu ieroglif a, ýokary, merkez, aşak böleklerden düzülendir. A, görýän bolsaňyz, ierog, a, şu çyzyklar ieroglifiň a, ýokarky bölegi, A bu bolsa bu çyzyklar bolsa A iroglifiň merkezi bölegi. A bu çyzyklar bolsa iroglifiň aşaky bölegini düzýär. A bu gurluşlary biz näme üçin öwrenmeli? A bu gurluşlary siz Ieroglifleri ýatda saklamak, ýagny ieroglifler ýadyňyzda aňsat galmagy üçin öwrenseňiz gowy bolar. Muny siz ýat tutmagyň geregi ýok, diňe şeýle gurluşlaryň bardygyny bilseňiz bolýar. Ýagny şeýle ieroglif gelse, ha bu ieroglif diýmek iki gurluşdan ybarat, ýokarky hem-de aşaky gurluşdan. Ýagny buýroglifota üç bölekden düzülen eken diýip şeýle özüňiz ýatda saklap öwrenip bilersiňiz. Indiki sahypamyza geçýäs. Geliň indi bolsa hytaý irogliflerindäki radikallar ýagny açaljyklar hakda öwrenip geçeliň. Bu gün biz iki sany reçki azar, ýagny açarjyklar hakda öwreneris. Bu görýän açarjygyňyz, oňa Jin Zi Pang diýip atlandyrylýar hytaýça. Bu bu açarjyk esasan metal bilen baglanyşykly ierogliflerde duş gelýär. Görýän bolsaňyz, şu ýerde iki sany ieroglifler ylanylar. Bu ieroglif ýagny Zhong diýip okalýar, ol sagat diýmegi aňladýar. Ýagny sagadyň Çepki böleginde, ýagny şu radikal bardyr. Çen diýip okalýan ieroglifde hem şu açarjyk, şu radikal duş gelinýär. Bu ýerde siz şeýle sorag bermegiňiz ahmal, ýagny pul sözünde näme üçin bu açarjyk gelýär diýip. Sebäbi hytaýyň köne pullary, öň pullary metaldan bolupdyr. Şonuň üçin şu açarjyk, ýagny şu radikal ulanylýarmyka diýip men pikir edýän. Geliň indi bolsa indiki radikal, ýagny açarjyga seredip geçeliň. Bu açarjyk esasan agyz bilen baglanyşyk ýerogliflerde duş gelýär. Şu ýerde iki sany söz sözler berlendir. Geliň olar hakda öwrenip geçeliň. Birinji sözlem. Ş. Çy diýip okalýar, ol türkmençe terjime etsek iýmek diýmegi aňladýar. Bu ieroglif bolsa hy diýip okalýar, ol bolsa içmek diýmegi aňladýar. Görýän bolsaňyz, bu ieroglifiň ikisinde hem şu açajyk bardyr, şu radikal bardyr. Ýagny bularyň ikisi bolsa iýmek, içmek bu zatlaryň bularyň ikisi hem bolsa agyz bilen baglanyşykly. Şonuň üçin şu açarjyk irogliflerde gelýär. Indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde-de ýene bir görnükme berlendir. Buny siz iki adam bolup, edil häzirki ýagdaýyňyza görä, biri-biriňizden sorag-jogap alşyp ýerine ýetirip bilersiňiz. Indiki sahypa geçýäs. Bu ýerde bu ýerde ýene bir gönükme size ýene-de bir üýş berlendir. Ýani bu gönükmäni siz şu hepdäniň şu hepdedäki planlaryňyzy bir-biriňizden sorap şu ýere şu tablisa bellik edip iň soňunda bolsa belden bellikleri her topardan bir adam çykyp aýdyp bilersiňiz habar berip bilersiňiz. Sonki sekizinji sahypamyzda degişli zat öwrenjek zatlarymyzyň ählisi şulardan ybarat. Eger-de şu wideo size hytaý dilini öwrenmäge azajygam bolsa kömek edýän bolsa, onda laýk basmagy, dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Eger-de şu sapamyza degişli, şu günki sapamyza degişli soraglaryňyz bar bolsa, aşakda teswirlerde ýazyp bilersiňiz.